Marzu Marzellu għadda u kollu aħna rġajna għaw xar f'minuti biex inżommu l-appuntament tagħna magħkom għal kull xar bl-aħbarijiet li diġa għaddew f'dan ix-xar. Bażikament ftaħna x-xahar bi proġett, il-proġett ta' Kastilja. Kastilja ġiet żbarazzata mis-siġar, ġiet żbarazzata mill-munumenti u r-roundabout u issa se nagħmlu post għal iktar spazji fil-belt. Bażikament il-proġett jidher sabiħ, il-proġett diġa beda għax f'Novembru jrid ikun lest peress li f'Novembru waslet l-aħbar ukoll li ġejja ir-Reġina fostna. Marzu ġab miegħu ħafna u ħafna inċidenti. Inċidenti ta' traffiku, inċidenti ta' qtil, inċidenti li ovvjament imlew dan ix-xahar. Ftit minnhom huma mara ta' 69 sena, Miswieqi, ġiet involuta f'inċident ta' traffiku, Għawdxi ta' 42 sena, ħabat bil-karozza tiegħu fil-Victoria. Mara oħra kienet f'stat kritiku, f'konduzzjoni kritika wara ħabta li seħħet ġo Birkirkara. Tlieta min-nies imweġġgħin f'head-on karozzi daħlu ġo xulxin ġewwa n-Naxxar u mbagħad waqa' saqaf ġewwa Tas-Sliema, weġġa' raġel ta' 64 sena. u kellna merder ġewwa San Pawl il-Baħar biex inkomplu naqdu l-kejk ta' l-inċidenti mara ta' 36 sena ġiet maqtula b'daqqiet ta' sikkina mingħand Libjan u lejn l-aħħar tax-xahar raġel ġie sparat ġewwa San Blas Raymond Caruana ġie sparat ġewwa San Blas u ovvjament l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Dax-xahar għalkemm ħafna nies ikunu u jarawhom kuljum imma dax-xahar kellna l-opportunità biex naraw l-eklissi wkoll. Kellna partial eclipse fuq il-gżira fuq il-gżira tagħna. Biex infakkru l-anniversarju mill-ewwel sena ta' meta ġiet aċċettata id-dritt ta' civil union ġiet miżbugħa zebra crossing bil-kuluri rainbow zebra crossing ġewwa il-Floriana. Fl-aħħar, wara ħafna snin nistennew, ingħalqet il-power station tal-Marsa. Il-power station tal-Marsa li ilna nħallsu multi lill-Unjoni Ewropea eh, ħafna snin, issa ġiet magħluqa u taqtgħux qalbkom l-interconnector wasal fi fi stat ta' testing qed nittestjawh wasal fi stat finali kemm nagħmlu naqra rtokki u l-interconnector jibda jaħdem. Parentiżi ċkejkna dan ix-xahar ta' Marzu kien xahar qabel l-elezzjoni allura Kull jum preċiż kien qed ikollna xi żvilupp ġdid, xi proġett ġdid, xi investiment li se jħalli dal-pajjiż mimli fjuri u blanzun. U għalhekk din issa ormai drajnieha li xahar qabel l-elezzjoni jibdew ħierġin dawn l-affarijiet li huma tajbin imma jkunu tajbin iktar jekk ovvjament jiġu attwati u iseħħu. Kif semmejna l-elezzjoni, din l-elezzjoni eh, tal-Kunsill Lokali qed il-Gvern qed joħodha eh, b'impenn kbir ovvjament għax hija eh, l-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali qabel l-elezzjoni ġenerali, allura biex dak li jkun jittestja fejn qiegħed din l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali li se hemm parteċipanti nofs Malta qed joħduha ħafna ħafna bis-serjetà. Apparti l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali hemm l-elezzjoni hemm ir-referendum abrogattiv kontra jew favur il-kaċċa fir-rebbiegħa. Bażikament kemm l-iva u kemm il-le qed jagħmlu l-punti tagħhom. Dan ix-xahar kellna abbuż verbali mill-kaċċaturi kontra x-xawt, spring hunting out, u ħarġet ukoll li jekk ir-referendum jerbħuh Taliva, tlett ijiem biss wara r-referendum jiftaħ is-season tar-rebbiegħa. Sal-aħħar stħarriġ mill-Malta Today jidher li l-moviment tal-le, il-moviment tax-xawt, qiegħed seba' punti f'vantaġġ mill-moviment tal-iva. Iżda dan ovvjament ma jfisser xejn, dan huwa biss survey biex dak li qed jiġi mistħoqq fis-survey jiġi attwat, kulħadd irid joħroġ jivvota. Iktar ma joħorġu jivvutaw nies, iktar hemm ċans li l-votazzjoni tkun healthy. Issa tivvota iva jew tivvota le huwa dritt u dover tiegħek li toħroġ tivvota fil-ħdax ta' April. Aħna x-xahar li ġej f'April ovvjament ngħidulkom ir-riżultat kif mar. Dik fuq il-kaċċa u hemm ngħaddu għall-aħbarijiet internazzjonali. Kien hemm mużew attakkat ġewwa t-Tuneżija 19 huma mejta, dsatax-il persuna mejta, u mbagħad fil-Jemen kellna attakk suwiċida fejn ħalla 137 persuna mejta u lejn l-aħħar tax-xahar ajruplan tal-German Wings jikkraxxja fuq l-Alpi fi Franza. Ovvjament għadhom għaddejjin l-investagazzjonijiet meta tinstab il-kaxxa. is-sewda. Aħbar internazzjonali stroke Maltija huma dawk il-famuż Swiss Leaks. F'dan ix-xahar ħareġ li Ninu Zammit jgħidilna li kellu xejn inqas minn 3.2 miljuni, ovvjament 3.2 million dollars, US dollars, ġo account minnhom u Ray Bugeja li huwa bniedem attiv fil Partit Nazzjonalista ħareġ ukoll għall-elezzjoni tal-leader tal-istess partit jgħidilna li hemm 629 million US dollars imma mhumiex tiegħu, mhumiex tiegħu u u da bniedem li wieħed irid jemmnu, mhumiex tiegħu 629 million hemm qegħdin qegħdin f'isem il-kumpanija tiegħi imma mhumiex tiegħi, m'għandix m'għandix naqsam magħhom. Il-festi li ċċelebrajna eh, f'dan ix-xahar huma kienu Jum il-Mara, eh, u mbagħad iċċelebrajna l-festa ta' San Patrizju fil-Furjana kif ukoll f'San Ġiljan saru xi attivitajiet ukoll. Il-festa ta' San Ġużepp kienet festa pubblika wkoll it-19 ta' Marzu, it-temp kien sabiħ ħafna u r-rabtin tawna festa mill-isbaħ u fil-31 ta' Marzu, l-aħħar jum ta' Marzu, iċċelebrajna Jum il-Ħelsien. Il-President Emeritu Ugo Mifsud Bonnici joħroġ l-awtobijografija tiegħu, dik kienet aħbar importanti fix-xahar ta' Marzu, u it-temp it-temp ħareġ li Frar kien l-iktar xahar imxarrab u mudlam sewwa. U Marzu għalkemm bdiet ir-rebbiegħa ifhimni, it-temp kif tistgħu taraw għadu ċlampu. Imma dan ma jfisser xejn, kellna xi ġranet sbieħ tax-xemx imma iktar ma noqorbu lejn is-sajf iktar aħna nistennew dak it-temp sabiħ. Jiena nfakkrukom li għandna l-Facebook page ta' Xahar f'Minuti kemm tagħmlulna like u ovvjament issegwu xi aħbarijiet anka matul matul matul ix-xahar. Jiena minn naħa tiegħi ma fadalli xejn għal dan ix-xahar, aħna hawnhekk peress li t-temp naqax lampu ksaħna ftit u issa mmorru nieħdu dak il-kafè ċkejken u tajjeb. Sax-xahar li ġej narawkom! Fejn sejrin? Fejn trid tmur għal tazza kafe tajba mhux il-Premier? Saħħiet!